Сәлам дуслар, без сезнең белән IT форумда һәм шуңа күрә бүген IT үзәк белән танышырбыз. Биредә 9 кеше хезмәт куя. Һәм аларның карамагында бөтен хезмәтләрне бәйли торган 60 рация бар. 90 ноутбук бар. Якынча егерме биш телевизор. Мондагы барлык җиһазлар бер челтәргә беркетелгән һәм аларны махсус карта аша күзәтеп торалар. Әлеге челтәрнең озынлыгы якынча 1500 метр. Әгәр дә берәр җирдә челтәр өзелә икән, алар аны тиз арада рәтләп куялар. Сез аларны компьютер артында гына эшли дип уйламагыз. Кирәк вакытта алар көрәк тә тоталар. Күргәнегезчә, IT үзәктән башка сәләтлеләр форумда эшләр бармый. Менә шул рәвешчә без сезне күршеләр белән таныштырдык. Хәзер инде сезне тапшырабыз җанлы сәләт студиясенә.

Браво! Афәрин, дуслар, афәрин, афәрин, афәрин. Бүг... Барыгызга сәлам. Бүген бездә кунакта чын-чыннан сәләтле шәхесебез Шакирова Зәлинә. Зәлинә төрле республика күтәм күләм бөтен Россия конкурсларында җиңүче һәм инде фортепианода шулкадәр уйнауны ярата ки, хәтта аягы белән дә уйный белә. Дөресме бу, Зәлинә? Барыгызга сәлам, дуслар. Без шулай иттереп тиз генә э, сезнең белән э, сөйләшүгә күчтек тә һәм сәләтле сәл, э, балаларыбыз белән аларның иҗатлары белән танышу белән беррәттән үзебезне таныштырырга онытып калдык. Дуслар, җанлы сәләт, без гадәттәгечә сәләтне күрсәтәбез һәм әгәр дә сез безне оныткан булсагыз, Таныштырып китик, без, без бу студияда, мин Илсур Нафиков, хәм без жанлы сәләт тапшыруында кызыклы, кызыклы тапшыруларны сәләтнең көндәлек чараларын хәм инде мәгълүмати технологияләр форумының кызыклы үзенчәлекле проектларын яктыртырга тырышабыз. Хәм бу инде әлбәттә гадәттәгечә турыдан туры эфирда дуслар. Менә шулай иттереп без сәләтне күрсәтәбез. Сәләтне күрәсегез килсә, Сез безне карагыз. Дәвам итәбез, дуслар, бездә шактый күп партнерларыбыз бар. Сәләт мәгълүмати форумлар технологиясенең э, уздыруында үзләренең өлешен керткән һәм безгә гадәттәгечә ярдәм иткән партнерларыбызны санап китеп һәм аларга үзләребезнең рәхмәт сүзләребезне белдерергә онытмыйк. Беренчедән, э, Яшьләр дипломатия академиясе. Э, Россия мәктәп укучылары хәрәкәте бөтен Россия иҗтимагый дәүләт балалар яшүсмерләр оешмасы, Созвездие йолдызлык ачык республика күләм телевизион яшьләр фестивале, Татар радиосы, милли радиостанциябез 100 һәм 5 FM оешлыгында сез әлбәттә Татар радиосын тыңлый аласыз. Безнең партнерыбыз Тат телеком операторы, Югары мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүмати системалар мәктәбе, программистлар мәктәбе, Мәскәү политехника университеты һәм алып баручылар өчен махсус кием тәкъдим иткән Сәләт Store проектына аерым рәвештә үзебезнең рәхмәт сүзләрен белдерәбез, дуслар. Дәвам итәбез һәм инде Алда безне бик э, кызыклы кунаклар, шәхесләр, э, турдан туры эфирлар, уенлар һәм башка кызыклы чаралар э, көтеп кала. Без мәгълүмати технологияләр биләр форумында һәм монда чакырылган экспертлар да катнаша. Э, алар үзләренең белемнәре белән уртаклаша кызыклы лекцияләр тренинглар уздыра алар белән э, аларның берсе белән без бүген э, танышып китербез махсус бу форумның иң кызыклы үзенчәлеге әлбәттә IT технологияләр һәм IT һәм мәгариф, IT трендлар, IT һәм бизнес кебек кызыклы проектлар барлыкка килә. Бездә сәләтле кунак рубрикасы дуслар. Әйдәгез сәләтле кунагыбызны каршы алыйк.

нәрсә бу? Ә, Русча бэкэнд разработчик була инде. Мгм. Э, Татарча бэкэнд. Шулай Ага, бэкэнд бә- разработчик бә- була инде. иә. Нә- Нәрсә соң ул бэкэнд?
Чөнки чөнки хәзерге шартларда безнең өчен бит IT технология яисә мәгълүмати технологияләр э, бик популяр термин. Э, Мәгълүмати технологияләр белгечләренә аерым шартлар тудырыла, мөмкинчелекләр Дәүләт аларны һәр яктан ничек дә булса да ярдәм күрсәтә. Хәтта э, мәгълүмати технологияләр белгечләре өчен аерым бер ипотека да бар белүебезчә. Шуның кызыксынып китәбез. Һәм шуның белән бер рәттән нәрсә дигән сүз? Бэкенд. Э, сайтларны булдыру турында сөйләгәндә, сайтның һәрвакыттагыча ике бүлеге бар. Беренче бүлеге без күргән бүлек, ул фронтенд дип атала. Бөтен матур бизәкләр без күргән фронтенд була инде. Ә без бер дә күрмәгән база данныйлар, э, белем базалары, Төрле-төрле катлаулы логика, ул барысы да бэкенд ягы. Менә сорау, бер IT э, белгече, бер э, мәгълүмати технологияләр белгече ничек э, барлыкка килә, ничек туа, ничек үсә, ничек үзен булдыра дигән сорауга килгәндә, сез мәгълүмати технологияләр белән кайчан мавыга, кайчан кызыксына башладыгыз? Хәтерләвемчә, мин үзем IT белән кызыксына башладым 10 яшь тирәсендә, 10 мы, 11 яшь тирәсендә. Аннары 12 яшьтә IT лицей, Казан федераль университетының IT лицеена кердем һәм дә инде шуннан бик каты итеп белем ала башладым, практика ала башладым. Ә Сәләттә исә без IT белемне нәкъ менә санаклап лабораториясендә бирәбез. 10 яшьтән алып балаларга бирәбез, 10 яшьтән 17 яшькә кадәр балаларга Тагын бер стереотип барлыкка килә. Гадәттәгечә мәгълүмати технологияләр дөньясында эшләгән кешеләр, алар ничектер булса да, аларның барлык мөнәсәбәтләре э, санак белән э, белгеч арасында барлыкка килә һәм алар бик шундый ябы үз дөньясына ябылган бер кешеләр кебек күренә. Спикер буларак тәҗрибә ничек э, спикер буларак тәҗрибә миңа бик ташый миңа спикер булырга да укытучы булырга да бик ташый шулай ук мин э, Аланнарда чаралар да алып барганым бар, кичке чаралар алып барганым бар. Минемчә, андый стереотип инде бер 20-30 ел элек дөрес булса да, хәзер инде бер дә дөрес түгел. Зур рәхмәт, дуслар. Без э, Руслан абыйны болай гына җибәрмибез бүген, чөнки безнең уен-муен э, рубрикабыз гадәттәгечә бар һәм без кечкенә бер уенны Руслан абый белән уйнап алырбыз. Руслан абый, менә бер ике санлары биредә кайсы уенны сайлап алабыз? Бер яки икене сайлар. Ага. Башкасыз җанлы сәләт чөнки. Җанлы сәләтне сайлар идем. Җанлы сәләт.
Җанлы сәләтне сайлар идем. Җанлы сәләтне сайлар идек, әмма дә ләкин берме икеме? Әйдә, бер булсын. Бер булсын, дуслар, беренче уен. Сез хәзер экранда сурәтләр күрерсез. Алар биләр форумда нинди объектларны тасвирлый? Һә, сурәтләр күрәчәкбез без һәм алар ниндидер булса да кызыклы бер әйберне яисә бер объектны тасвирларга тиеш. Әйдәгез карап алыйк. Әйдәгез. Һә.
Редиска. Ниндидер фермер. Һәм Баздан чыккан банкалар. Ага. Нәрсә булыр микән ул? Сәләт форумында, мәгълүмати технологияләрдә менә шушындый кызыклы бер әйбер бар. Кайсы объектны тасвирлый?
Инде объектлар бар микән? Бездә гаилә объекты бар. Дәвәни объекты юк. Әллә сәләт кафемы бу? Сәләт кафемы бу? Сәләт кафемы түгелдер, минемчә. Түгелме? Уйлап алырга кирәк, уйлап алырга кирәк. Аларның бу объектның бүген җитди бер Ние бар, казанышы бар, җитди бер нәтиҗәләре бар. Бик җитди бер нәтиҗә, без аны хәбәрләрдә сөйләп алырбыз. Нәрсә булыр микән ул?
Килү белән э, форумны гизе, гизү мөмкинчелеге булды ма? Урап чыктыгызмы? Нинди объектларны? Объектларны карадым. Объектларны карадым инде форумда беренче тапкыр түгел. Э, Кафе бар, сәләт стор бар, якын туры килми, ансыз яшәп киттек. Киенәбез дә ашыйбыз тагын. Киенәбез дә ашыйбыз, аннары ун якка барсак, гаилә амфитеатры бар, ул да туры килми. Сул якка китик. Сул якка китик. Анда шатырлар бар. Шатырлар. Аланнар палаткалары бар. Ашханә. Ашханә, башка? Ашханә янында МЧСлар. МЧС. Склад. Складлар, башка? Тагын нәрсә бар анда? Безнең бит гадәттәгечә сәләттә, әйдәгез ярдәм итик, дуслар. Э, аңлавымча, бу мин дөрес аңлаган булса, сәләт утар утары э, проекты булырга тиеш. Әлбәттә. Аңлашылды, ие. Э, зур рәхмәт, дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Һә? Так, бу монсы нәрсә булыр микән? Балык. Әллә күперме бу? Браво, Купер! Күпер. Дәвам итәбез, бармы тагын уйныбыз? Беренчесе сумы яңгырмы? Ә, Монсы сәхнә. Ә, Тыштагы сәхнә, корылтайдагы түгел. Әһә. Чөнки яңгыр яуса, анда бик кызыклы була. Ә ш- шпроты нәрсәне аңлата микән? Юк, бу өчесе дә берәй-берне аңлата. Өчесе дә бөрек әйберен аңлады. Ансын аңлаймы, иә. Сәхнә түгел, име? Юк. Юк. Мынса дискәтүк нәрсәме соң бу? Су. Дөрес җавапның, дөрес әйткән син, э, дөрес җавап тарафыннан качып, дөрес булмаган җавапка тартылдың, дөрес әйткәндә. Яңгыр бар, Һәм бар бүтән кешеләр селедка кебек бер җирдә бер җирдә корылтай була инде алайса. Корылтай чатыры. Киресенчә корылтай була. Дөрес. Зур рәхмәт дуслар, шулай итеп бүген бездә кунакта IT технологияләр э, форумының укытучысы, спикеры һәм инде Яндекста э, бэк-энд уйлап э, чыгаручы абыйбыз Руслан абый. Руслан абыйга аерым рәвештә алкышларыбыз һәм без сезнең белән бергә тиз генә Иҗади кунагыбызга роликка, алдагы роликка күчеп китәбез, дуслар. Бездә турыдан туры эфирда бер элемтә бар. Дәвам итәбез.
Сәлам, дуслар! Эфирда янәдән сораштыргалаштыргалау рубрикасы һәм аның алып баручысы мин Фаил Баязитов. Әйдәгез, әңгәмә корыйк, сөйләшик, сораштыргалаштыргалыйк. Әйттек. Исәмсез, сезнең туган көнегезме? Э, юк. Әй, әй, әй, әй, анда бармагыз. Юк, инде юк, шаярам барыгыз. Ә, Яшәгез сез дөбер-дөбер, Яшәгез сез дөбер-дөбер. трактор кебек. Трактор кебек.
Мин бит картавый. Әу!
Рәхмәт. Менә үзеңнән так шаяра белү, үзенә бер яхшы. Әй, әй, әй, әй, әй. Анда сукма. Качма! Качма, качма, качма, качма. Кил, кил, кил, кил. Айда, миндә, миндә, миндә, синең миндә. Йокы вакытында, әйме? Сез йокламыйчы Кунакка йөрешкәндә әйдаманнар белмәсен өчен ни эшләргә кирәк? Арткы фоткан чыгарга кирәк, беренчедән. Әйе, беренчедән. Менә бит, әле әйдаманнар каршында теге бик яхшы күренәләрдер әле теге. Ой, мондый яктыкларга атканнар. Яратабыз әйдаманнар.
Әй, әй! Типмә. Сәлам, бәрәңге ала башладыгыз, әйме? Әйе, алабыз.
Чыгамсың, әйбәт.
Әйе, зурлар.
Шундый.

Гафу итегез, ә нинди чират монда? Бик зур чират.
Халык Нан, наверное, ашты килә мороженое тулды. Мадыр инде күбесенең бөтен кеше буш вакыты булгач, бөтен кеше кибет тә. Әйбер мәл генә.
Әйберне алыр гына өлгер инде монда. Әй, әй, әй, кызлар, кызлар, әй, әй. Елмаегыз. Җәмәгать, менә сораштыргалаштыргалап алдык. Хәзер сүзне студиягә бирәм. Илсур, рәхим ит.

Хәзерге шартларда менә рәхәт итеп ял иткән, белем алган сәлкешләргә нәрсә әйтер идегез? Нинди теләкләр теләр идегез? Ну, сәләтнең вазифасы аның бик зур. Без аңа зур өметләр багышлыйбыз. Әлбәттә, безне һәммәбезне үзебезнең телебез, мәдәниятебез, Гырыф гадәтләребез кызыксындыра, ничек бу борын борын борындан килгән гадәтләрне киләчәк яшьләргә җиткерү. Әлбәттә, менә бу сәләт хәрәкәте бу эшне уңай итеп алып барырга мөмкин. Шуңа күрә елдан-ел без аның мөмкинлекләрен киңәйтәбез. Яхшыртабыз. Менә хәзер адымнар мәктәбендә класслар, серләр класслары. Менә монда хәзер күп кенә без үзгәрешләр көттек. Кырымда безнең сәләтнең үз йорты бар. Шуңа күрә бу безнең киләчәгебез дә бәйли торган проект. Шуңа күрә моңа без Ә без бүтән телләрне дә, бүтән милләт кешеләренә дә ярдәм күрсәтәбез. Ну, бу монсы безнең үзебезнең татар теле белән, безнең тарих белән, безнең киләчәк белән яшьләрнең бүген әзер булып, шушы булган җитештергәнне киләчәктә Тагын да зур биекләргә күтәрү менә шундый вазифа тора. Без аны күрәбез, аның файдасы бар, ул былай гына уен түгел. Монда булган, эшләгән, алдан теге ял итүче булып килә, аннары соң инде шулай әкренләп

Шулай иттереп, елда бер, гадәттәгечә, безнең махсус кунак рубрикасы эшләп килә, чөнки безгә кунакка хәбәрләр килә, дуслар. Беренче хәбәр, аңлавыгызча, теге русча дигәндә спасибо кэп дигән кебек. Беренче хәбәребез президент килде бүген форумга һәм Рөстәм Нургалевич Миниханов форумны форумга килү белән беррәттән безнең студиябезнең кунагы иде. Икенче хәбәргә күчәбез, дуслар, сәләт утарда бүген беренче помидор пеште. Шуның белән бер рәттән бер кабачок та аның артыннан калмады һәм аның белән бергә бер кабачок та барлыкка килде. Шулай итеп бер кабачок белән бер помидор дуслар бездә бар һәм без аларның тәмләрен Э, белербез дип өметләнеп калабыз сәләт утарына аллаһ тәғәлә насып итсә дуслар дәвам итәбез өченче хәбәребез мәгълүмати технологияләр Биләр форумында космонавт килде Сергей Рыжиков. Шулай иттереп без галәмнән дә үзебезнең э, кызыклы э, сорауларыбызның җавапларын э, ала алдык һәм инде галәмне гизүче Сергей Рыжиков безнең белән бергә иде бүген. Э, бездә сәләттә сәлкешләр белән бергә аралашып, аларның кызыклы э, фикерләрен фикер алышу чарасы узды, дип әйтсәк була. Һәм дүртенче кызыклы хәбәр, дуслар, бездә бүген иҗади кунак, иҗади кунагыбыз Сабина Хафизова.

Үсәбез, үзебез дә, үзебезнең ниндидер булса да белемләребезне арттырабыз һәм аларның меңләгән сорауларына җавап табабыз дип тырыша-тырыша, әзерләнә-әзерләнә бик меңләгән китап укыган булабыз, дуслар. Ә инде сез киләчәктә дә сәләтнең нинди кызыклы чаралары бар икән, нәрсә ул сәләт һәм нинди э, уку укыту программалары, медиа технологияләре, кемләр эшли монда, кем нәрсә эшли монда дип кызыксынасыз икән, Җанлы сәләтне карагыз, чөнки без, дуслар, булган булу кебек гади рәвештә сәләтне күрсәтәбез. Күрешербез. Пока-пока.